Enfant de moyenne, 205 mètres. Aslama nwen. Bɣiɣ ad awen-ssutreɣ iḍ-agi, lukan ad d-yas inɛis a taswiḥt-agi akken tesḥesisem inuba lexbar lxir, ad tferḥem, Neɣ ad tɛewqem. Aṭas ay teslam fell-as, ɛni tumnem yis, tettekllem fell-as i leslak, neɣ tumnem kan ila d Nnbi? Awal Rebbi i sefhmeɣ, win yumnen Sidna Ɛisa d Mmi-s Rebbi yesɛa tudert, win ur t-numin ara ur yesɛi ara tudert. Acu d tudert-agi? d tudert n dayem deg lexxert. Mi ara d-yas Sidna Ɛisa, nessen s wayen yettwiketben, ad d-yas ad yawi yid-s ɣer lǧennet wid itteklen fell-as it-itebɛen s wul. Imi nessen diɣen s wayen iḍerrun deg ddunit tura ur yettɛeṭṭil ara ad d-yas, nebɣa ad awen-nessefhem iḍ-agi acu d lmeɛna n win ittusemman d amasiḥi. Acu d lmeɛna d tudert n dayem? Acu d lmeɛna n yimeslayen-nni n Sidna Ɛisa mi d-yenna, Ḥaca d win ilulen seg yiwsawen ara iẓerren ddula n Ṛebbi? Yessefk mkul yiwen ad ilal abrid wis sin uqbel ara yesɛu tudert n dayem. Lukan ad iban Sidna Ɛisa tura d tignawt, ad ken-yawi neɣ ad ken-yeǧǧ. Ma ur tettkellem ara fell-as i leslak, ma ur tlulem ara seg yiwsawen, ad ken-yeǧǧ mebla ccekk. Imiren ad temfarqem d Ṛebbi i dayem. Ad ilin wid ara yinin, Sidna Ɛisa yusa-d i wudayen nekkni nesɛa Nnbi-nneɣ. Llan wid i iḥesben d tudayt laxaṭer hedṛeɣ ɣef Sidna Ɛisa Lmasiḥ deg nnubat-agi. Isnet ayetmaten d isetma, si Nɛisa d tidet yusa-d zik ɣer udayen. Lameɛna imi tugi n nutni Ṛebbi yeldi tewwura leslak i wat ddunit yir kul. Ihi si Nɛisa yebɣa ad awen yefk tudert agi tajdiṭ ula i kunwi s leqbayel. Mebla ma tqeblem immut si Nɛisa ɣef ddnubat nwen, mebla ma tlulem abrid wis sin, ur tettwalim ara ddula Ṛebbi? Imken yella argaz neɣ tella tameṭṭut yebɣan ad ifhem amek yezmer ad iheggi iman-is i tissin n Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Ihi, ḥasis iwan ad awen-iɣer gma-tneɣ Mustafa s agwaw n Rebbi.
Yella yiwen n bunadem d afarizi, isem-is Nikudimus, d ccix budayen, winna iruḥ leɛca ɣur Ɛisa. Yenna-yas, A Sidi, nessen ččini i d lɛalam i d-yewsan sɣur Rebbi, imi ula d yiwen ur yezmir ad yexdem lɛalamat-nni i txedmeḍ ma ur yelli ara Rebbi di-des. Ɛisa iǧaweb, yenna-yas, S tidet, s tidet, qqareɣ-ak, ma yiwen ur d-ilul ara s yiwsawen, ur yezmir ara ad iẓer d ula Rebbi. Nikudimus inna-yas, Amek, izmer bunadem ad illal ma d amɣar? Yeɛni izmer ad ikeččem abrid naḍen ɣef tɛebbuḍt yemma-s ad illal? Ɛisa iǧaweb-itt, S tidet, s tidet, qqareɣ-ak, ma yiwen ur d-illul ara s waman d ṛṛuḥ, ur izmir ara ad ikeččem ɣer ddula n Ṛebbi. Ayen ilulen s lǧetta, d lǧetta, ayen ilulen s rruḥ, d rruḥ. Ur tewhim ara deg ayen i k-d-nni, izem ad tlallaḍ s iwsawen. Abeḥri iteddu anda yebɣa, teslaleḍ yis, lameɛna ur teẓriḍ ara ansi i d-yusa neɣ anda iteddu. Akka i yella mkul yiwen ilulen s rruḥ, Nikudimus iǧawab inna-yas, Amek ara yelli akka? Ɛisa iǧawab inna-yas, Deg-sini i d lɛalam Bni Israil ur teɛlimt ara akka-yi? S tidet, s tidet, qqareɣ-ak, Nɛedder f wayen i nsen, ncahid s wayen i neẓra, bessaḥ ur teqbeblem ara cahada-nneɣ, Ma ur tumimmem ara mi kkun-d-ɛedreɣ ɣef leḥwayeǧ n ddunit-agi, amek ara yi-d-tamnem asmi ara kkun-d-ɛedreɣ ɣef leḥwayeǧ n yiwsawen? Ula d yiwen ur yuli d asawen, ḥaca win i d-iṭṭran s iwsawen. Yeɛni mmi-s n Bunadem i yettili d asawen? Akken Musa isali azrem d lxali, akka izem ad yettusali Mmi-s n bunadem, i wakken mkrab win yumen yis ur ifennu wara maṭi, lameɛna ad isɛu tudert n dayem. Araxater Rebbi iḥemmel ayt ddunit alammi d-ifka mmi-s awaḥid, i wakken krab win yumen yis ur ifennu wara maṭi. Lameɛna ad yesɛu tudert n dayem. Amek ara nefhem lehdur-agi? D acu i yetḥuf Nikudimus mi iwwet leɛca ɣer Ɛisa? Ibɣa ad ifehhem tafat yellan deg lehdur-is. Amek iǧaweb-itt Ɛisa? Yenna-yas, Tebɣiḍ ad tfehmeḍ? Izem ad tluleḍ s iwsawen. Mulac ur zmiret ara ad tzreḍ d ula Rebbi yeẓra leḥwayeǧ-agi ur nifhim ara iwacu neɣ d amɣar i yella d ccix itebbeɛ ddin mliḥ yesseqray f leḥwayeǧ n Rebbi d lɛalam bni Israil i yella ilaq ur yeḥwaǧ ara ḥed a s-d-yesɛen abrid

Snat n lmeɛnat i yellan s wacu ara nlul, tella lmeɛna tamezwart am lɛiba takit, ad nlul s imawlan-nneɣ, ad nili d letwafen mbeɛd ad nemɣur, alammi ad nemmug d argaz neɣ d tameṭṭut. D tagi ay d lmeɛna s lǧetta. Bessaḥ tella lmeɛna n aṭṭan, d tin n ṛṛuḥ. D tudert-agi i aɣ-d-yessefhem Sidna Ɛisa, d tudert n ṛṛuḥ, d tudert-agi i yessefhem Nikudimus. Yenna-yas, Izem ad tluluḍ s iwsawen, ma ulac ur zmiret ara ad teẓreḍ neɣ ad tkecmeḍ ɣer ddura n Ṛebbi. Am akken tluleḍ lǧetta ɣer ddunit-agi, izem, izem ad tluleḍ s ṛṛuḥ ɣer ddura n Ṛebbi.

Lameɛna ad isɛu tudert n ṛṛuḥ, d ayi ay d nniɛma i aɣ-d-ifka Ṛebbi. Ɛisa Lmasiḥ iqqar, Win yettḥessisen awal-iw u yumen i win i d-iciɛen, yesɛa tudert n dayem, ur yettɛedday ara ɣer lḥisab ad yettwaḥkem, ad yili iɛedda deg lmut ɣer tudert. deg tudert lǧetta ɣer tudert n ruḥ, am Rebbi illa d ruḥ, idem, lwacul-is ad lulen s ruḥ-is. Amek ihi ara nheggi iman-nneɣ i tissin n Sidna Ɛisa? Issefk-as i mkul yiwen ad ilal abrid wis sin uqbel ara iẓer ddula n Rebbi. Ittwakteb, Win yumnen belli Ɛisa d Lmasiḥ ilul-d seg Rebbi, Rebbi ifka-yaɣ-d tudert n dayem, Tudert-agi tella d agemmis. Win yesɛan mmi-s Ṛebbi, Sidna Ɛisa am umeslak-is yesɛa tudert, win ur nesɛi ara mmi-s Ṛebbi ur yesɛi ara tudert. Amen s Sidna Ɛisa, ɣa ttuselkeḍ. Ma teqqareḍ s uqemmuc-ik Sidna Ɛisa weḥd-s ay d Ssid, ma tumneḍ deg wul-ik yesseḥya-t-id Ṛebbi seg lmeggtin ad ttuselkeḍ. Lxaṭer seg wul i yettamen bunadem yettaweḍ ɣer lḥeqq. yerna s uqemmuc i yeched yettaweḍ ɣer leslak. Ma tumneḍ yemmut Lmasiḥ yerna yeḥya-d, ad tiliḍ gar wid ara yeṛjun tisin n Sidna Ɛisa s lfeṛḥ, lxaṭer ad iṣub seg igenni, dɣa tazwara ad d-ḥyun lmegtin yumnen di Lmasiḥ, imiren nukni s lḥagtin ad nettwarfed akk sdukli yid-sen ɣer usigna, ad nmager Ssid i lehwa

Imi ur tessinem ara lweqt mi ara d-yas Sidna Ɛisa. Acḥal ara ternum uqbel ara tqeblem am umeslek-nwen? Yelzem akka ay gma, yelzem am ay uletma iḍ-agi, tura, taswiḥt-agi, ad tiniḍ a Sidna Ɛisa, umneɣ temmuteḍ deg umkan-iw, iwakken ara ttwaɛfun ddnubat i zdat Rebbi. Umneɣ d Mmi s Ṛebbi ay telliḍ, d Lmasiḥ ines, i d-yesseḥya seg lmegtin. Umneɣ telliḍ ɣer uyeffus Ṛebbi ad tcafɛeḍ fell-i. Qbel ul-iw tura, ad ak-tebɛeɣ seg wass-a. Amin. ḥasiset mkul durt ɣef lwaqt-agi i nuba lexbar lxir s taqbaylit si Transworld Radio Monte Carlo, onde moyenne 205 mètres. Ma tektbem-aɣ, ur ttut ara ad tuqmem ladras-nwen i wakken ara wen-nerr awal. Ur ttut ara diɣen ad tuqmem tambra ɣef tibratin-nwen. Ma neqbel tabrat mebla tambra, ur asen-ttarr ara lǧawab i bab-is. Ataya ladras-nneɣ, Nuba Lexbar Lxir, tabwat n tibratin 141, Monte Carlo, Monaco. Nuba Lexbar Lxir, boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. Ad awen nceggeɛ tektabt s teqbaylit, s fransis neɣ s taɛrabt, neɣ leqraya bu awal Rebbi ma tessutrem-aɣ. Ad ken-ibarek Rebbi, ad ken-ifk tazmert ad teldim ulawen-nwen ad tqeblem Sidna Ɛisa d ameslek-nwen iḍ-agi, i wakken ara tesɛum lbaraka n lexxart, leɛfu, d tudert n dayem deg umkan n texsart.